Нарӑс уйӑхӗн ҫирӗм иккӗмӗшӗнче ҫуралнӑ. Асаннен пилӗк ывӑл тата вунпӗр мӑнук, вун пилӗк кӗҫӗн мӑнук. Ҫамрӑкла асанне хӑмла ҫура ӗҫленӗ. Халӗ асанне сакӑрвунултӑ ҫулта. Килте вӑл кӑштӑртатса ӗҫлесе ҫӳрет. Пушӑ вӑхӑтра турӑ кӗнеки вулать. Эпӗ асаннене уяв кунӗпе саламлатӑп. Ман асатте Филимонов Валерий Николаевич. Вӑл пин те тӑхӑршар аллӑ ҫиччӗмӗш ҫулта Тӑнӑршур ялӗнче ҫуралнӑ. Халӗ ӗнтӗ вӑл тивӗҫлӗ канӑва тухнӑ. Ман асанне Филимонов Елена Федоровна. Вӑл халь утмӑл тӑваттӑра Аслӑ Элчӗк ялӗнче ҫуралнӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑл биологи предметне вӗрентнӗ. Халь вӑл тивӗҫлӗ канӑва. Асаттепе пӗрле вӗсем икӗ ача ӳстернӗ. Халь тӑватӑ мӑнука ӳстереҫҫӗ. Мӑнукӗсем вӗсе питӗ юратаҫҫӗ. Хамӑн асаттепе асанне питӗ юрататӑп, вӗсе саламлатӑп.
Манӑн кукамайра Мария Ивановна Чабукова тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл мобильлӗ ҫулта. Унӑн виҫӗ ача та тӑватӑ мӑнук. Вӑл малтан Росгосстрахра, Кайран вара больницӑра ӗҫленӗ. Халӗ вӑл тивӗҫлӗ канура. Манӑн кукамай питӗ тутлӑ кукӑль пӗҫерме юратать. Вӑл картиш тулли выльӑх-чӗрлӗх усрать, пахчара ҫимӗҫ ҫитӗнтерет. Эпӗ кукамая питӗ юрататӑп, уявпа саламлатӑп.
Манӑн кукамая Куликова Валентина Алексеевна тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл Елчӗк районӗнчи Килпӳҫ ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Пурнӑҫ шӑпи ҫӑмӑл килмен унӑн. Ашшӗ вӑрҫӑра пуҫне хунӑ пирки ачалӑхӗ ҫӑмӑл пулман пирӗн кукамай. Шкул вӗренсе пӗтерсенех ҫамрӑклах кӳршӗ ялта йывӑр ӗҫе пикеннӗ вӑл. Пин те тӑхӑрҫӑ утмӑл иккӗмӗш ҫулта Кукамай Хулаҫырма ялӗнче хӑйӗн мӑшӑрӗпе Куликов Владимир Андреевичпа паллашса ҫемье ҫавӑрнӑ. Ҫичӗ ача ҫуратса ура ҫине тӑратнӑ. Халӗ вӑл вун виҫӗ мӑнукпа тата ҫичӗ кӗҫӗн мӑнукпа мухтанма пултарать. Ҫӑмӑл ӗҫ нихӑҫан та шыраман кукамай. Фермӑра та, колхозра та вӑй хурса ӗҫленӗ. Медальсемпе грамотӑсем те панӑ ӑна. Ӗҫре те, ял-йышра та чи хисепӗ пысӑк унӑн. Халӗ кукамай хӑлҫырма енӗнче пурӑнать. Вӑл выльӑх-чӗрлӗх пӑхать тата тутлӑ апат пӗҫерме юратать. Кукамай патне эпӗ кайма юрататӑп. Пире ӑшшӑн кӗтсе илет вӑл. Ӑсатса янӑ чухне вара яланах куҫӗсем шывланаҫҫӗ унӑн. Эпӗ хамӑн кукамая питӗ хытӑ юрататӑп. Вӑл асаннене Амасия Валентина Ивановна тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл ҫирӗмлӗх мӑшмартра ҫуралнӑ. Ман асаттене Амасев Виталий Васильевич тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл пилӗк пушмартра ҫуралнӑ. Манӑн асанне администрацинче архивра ӗҫленӗ, асатте строитель пулса ӗҫленӗ. Халӗ вӗсем тивӗҫлӗ канӑва тухнӑ. Хальхи вӑхӑтра вӗсем килте апат пӗҫереҫҫӗ, пахчара ӗҫлеҫҫӗ, выльӑх усраҫҫӗ. Эпӗ вӗсене питӗ хытӑ юрататӑп. Аслӑ ӑрури ҫынсен кунӗ ячӗпе чун-чӗререн саламлатӑп. Сывлӑхпа пурӑнӑр. Ман асанне иккӗмӗш май уйӑхӗнче пин те тӑхӑршӗ автомобильлӗ ҫута ҫуралнӑ. Вӑхӑтӗнче вӑл больницӑра светолеченинче медсестра пулса ӗҫлет. Халь вӑл тивӗҫлӗ канура. Килте асанне выльӑх-чӗрлӗхсе пӑхать, ҫуллахи вӑхӑтра пахчара ӗҫлет. Асатте хӑйӗн вӑхӑтӗнче Ростелекомра ӗҫленӗ. Килсене связь кӗртнӗ. Килте асатте мӗн пӑсӑлнӑ ҫасе юсать. Асаттепе асаннен икӗ ача тата икӗ мӑнук. Эпӗ вӗсене питӗ хытӑ юрататӑп. Аслӑ ӑрури ҫынсен кунӗ ячӗпе сире саламлатӑп. сывлӑх тӗлӗн сунатӑп, нихӑҫан та ан чирлӗ. Эсир сывӑ пулсан, эпир те сывӑ. Манӑн асанне Сулеймана Мария Яковлевна ятлӑ. Вӑл ҫемье тапӑрчӑшӗ саккӑн ҫулта улттӑмӗш августра ҫуралнӑ. Халӗ вӑл Тӑвӑрмалта шӑлта. Вӑл ҫичӗ ача ҫуратнӑ. Унӑн вунҫичӗ мӑнук. Вӑл почтальон пулса ӗҫленӗ, кайран колхоза лаша витӗнче ӗҫленӗ. Пенсие тухсан та колхоз уй-хирӗнче ӗҫленӗ. Хальхи вӑхӑтра асанне